Менә мин уйладым, ник э, татар кызы әмма яулык кими соң? Һәм шуңа күрә мин бүген яулык белән сезгә могҗизалы күренешләрне күрсәтәсем килә. Һәм бераз э, мин әйтү- әйтүенчә татар телен практикасын э, көчәйтергә дип бүген сезнең белән связьга кердем. Нәрсә турында сөйләшик? Менә, мәсәлән, минем бер фикер уйларым татар блогын алып бару буенча дөреслектә дә дуслар татар блогы менә былай битеп карыйбыз әле татар блогы бик үсеш алмый хәзерге вакытта һәм Күбесе блогны татар телен өйрәнү темасы белән багышлар, яисә берәй нинди татар музыкасы я татар юморы. Менә гадәти татар кешесенең гадәти тормышы турында бик аз. Менә мин монда юкка гына утырдым ахрысы, мин монда хәзер кызам. Бу бик кызу урын. Карагыз монда менә суда үзәләр. Менә бу күренеш әйбәтрәк кебек. Елга яны. Әдәгесенә бу якка борылып сөйләшим. Мин бүген великта шудым һәм великта шуганда бер уй килгән иде башыма үз-үзеңне бәяләү турында. Һәм шул, шул темага бүген чыгарылышымны багышлыйм дип уйлыйм инде я. Бер 18 минут кичә язганмын, бүген ничә язамын белмим. Сез кайвакыт үзегезне ничек бәяләүне, үзегезне бәялисез бүтән кешене, кеше белән аерып

Шулай бәялибез һәм шуңа күрә без үзебезне бик э, дөрес бәяләмибез дип әйтәсем килә. Э, бүтән кеше белән чагыштыру, әйе, чагыштыру темасы. Бүтән кеше белән үзеңне чагыштырсаң, син гел үзеңне начар дип хис итәсең. Нигә алай? Чөнки без үзебезне кырыйдан күрә күрә алмыйбыз. Без нинди икәнебезне. Шуңа күрә без ул вакытта җиңмибез. Чөнки без калган кешеләр арасыннан үзебезне начар итеп бәялибез. Һәм шуңа күрә Яхшы мөнәсәбәт турында әле үзеңә дә яхшы мөнәсәбәт чуалдырырга кирәк шул, дуслар. Бу табигатьтә йөрү миңа бик ошый. Табигатьтә үзең ничектер халәтең үзгәрә. Син гомумән үзеңне шулай табигать кочагында рәхәтләнеп Күңелле булып китә менә. Атлап та барыйм әле. Минем андый формат ишетелер микән, юкмы? Менә бу минем велосипед. Мин чын авыл, авыл кызына ошап киттем инде бу яулык белән. Ә менә шыграк җиргә килеп җиттек. Һәмдә телефонымда куйсам. Сез беләсезме, менә бу агачта тукран. Тукран икән. Мин тукран сүзе беләм, Аллага шөкер. Һәм бу табигать кочагында рәхәт һәм күңелле. Да, дуслар, сезгә рәхмәт. Ә, мине татар телендә сөйләшергә ә, сез булыштыгыз. Чөнки мин ә, татар ә, телендә күңеллерәк язмалар һәм Мин аларны язасы килә. Менә шулай. Хәм бу видео язманың темасы э, ул үзеңнең бәяләвеңне бүтән кешегә чагылдырмаска, э, чагыштырмаска, ә үзеңнең үсешеңне һәр кечкенә адымыңны да карарга. Чөнки һәр кечкенә адым да ул синең үз үсешеңә зур адым. Шуны белән бүлешәсе килгән инде бүген. Һәм үзегезне бүтән кешеләр белән чагыштырмагыз, чөнки аларның үз юллары, алар үз, үзенең тәҗрибәне үтәләр. Аларның Тормышлары да бүтән. Алар гаиләсе, нинди гаиләдә туганнары да, хәтта менә бу э, э, халәтләр дә бик мөһим. Дуслар, мин татарча бик төгәл итеп сөйләшә алмыйм һәм шулай да ничек сөйләшә алганымны булса да яздырга тырыштым. Сезгә күңелле һәм аязлы көн теләп калам. Ә мин э, урамда һава сулап йөрүемне дәвам итәм. Ә, менә монда бик әйбәт языла икән видео һәм тагын нәрсә турында сөйлим шул үз үзеңне бәяләү инде турында ә, нәтиҗәдә без үзебезне матур итеп ә, матур итеп бәялик Менә ник мәсәлән үзебезгә, ә син начар, шундый начар э, эшләдең дип әйтмик. Ә, менә бу минем яңа нәтиҗә дип әйтегез. Менә бу минем яңа тәҗрибәм. Һәм ул тәҗрибәләрне җыегыз, җыегыз адым саен. Хәерле көннәр.